F'dawn l-aħħar mitt sena, ix-xjenza għamlet passi ta' ġgant. L-iskoperti xjentifiċi kif ukoll l-invenzjonijiet li nħolqu permezz tal-inġinerija laqtu s-soċjetà tagħna b'riżultati pożittivi ħafna. Fost dawn l-iżviluppi nsibu l-iskoperta tar-relatività, li tispjega r-relazzjoni bejn il-massa u l-enerġija, l-istruttura ta' l-ispazju u l-ħin, u l-espansjoni kontinwa ta' l-univers. Is-sejba tal-penisilin kabbret l-era ta' l-antibijotiċi u ġiet għalhekk meqjusa bħala waħda mill-aqwa avvanzi fil-mediċina terapewtika. L-iskoperta dwar l-istruttura tad-DNA, wieħed seta' jifhem aktar kif id-DNA tista' tirreplika ruħha kif ukoll tista' tgħaddi informazzjoni ġenetika minn ġenerazzjoni għall-oħra. Għandna l-esplorazzjoni fl-ispazju. Grazzi għall-kompetizzjoni qawwija li kien hemm bejn żewġ nazzjonijiet, it-teknoloġija kompliet tavvanza u x-xjenza kompliet tikber fil-kisbiet tagħha. Iċ-ċokon tal-elettronika, speċjalment l-iżvilupp tal-ewwel ċirkwit integrat fl-1958, li kien essenzjali għall-evoluzzjoni tal-kompjuter diġitali żieda fl-użu tal-internet fis-snin design li ħoloq revoluzzjoni fil-komunikazzjoni, tixrid ta' informazzjoni kif ukoll ta' kulturi f'soċjetajiet differenti. Dawn l-iżviluppi kollha affettwaw id-dinja ta' madwarna u l-istil tal-ħajja li ngħixu. Fi kliem ieħor, għamluni jien

Il-films tal-fantaxjenza jirriflettu ħafna l-impressjonijiet tagħna dwar kif naħsbu li se tkun is-soċjetà fil-futur. Jekk nieħdu dan il-film 2001 A Space Odyssey, insibu lil hal 9000, kompjuter intelliġenti stazzjonat ġewwa spaceship. Dan il-film kien bassar l-użu tal-intelliġenza artifiċjali li llum insibuha fil-kompjuters moderni tagħna. Dan naturalment hu eżempju wieħed minn ħafna. Imma allura x'se jkun il-futur tax-xjenza fis-snin li ġejjin? U x'se jkun l-effett fuq is-soċjetà tagħna? Din is-sena, għal darb'oħra, fl-okkażjoni tal-Jum Ewropew iddedikat lir-Riċerkaturi, Arġajt tlajt l-Universita ta' Malta biex niltaqa' ma' xi wħud minnhom. U biex nibda, iltqajt ma' Doctor Andre Xuereb, li xogħlu hu li jiġġenera ideat ġodda spirati minn kif jaħdem l-univers ta' madwarna. Doctor Xuereb, x'wasslek biex tidħol għal dan l-istudju? Il-kurjżità.
Jiena meta kont żgħir dejjem kienu jgħidu li bniedem kurjużitajr ħafna, dejjem insaqsi l-mistoqsijiet u nieħu ras in-nies. U baqgħet fija din l-idea li rrid inkun naf kollox dwar kollox. U minn hemmhekk qisni mxejt biex inkompli fix-xjenza u nkompli nistudja dak li qed nistudja. U l-quantum mechanics b'partikolari huwa wieħed minn dak is-suġġetti li li jqanqlek fih hija din il-kurjużità li tifhem iktar dwar l-univers. Godwin, ħaddik eżempju ta' fejn twassal il-kurjużità. Ftit snin ilu kien hemm bniedem, xjenzjat, li xtaq jiskopri iktar dwar l-atomi li jagħmlu d-dinja kollha ta' madwarna. Hu nduna li biex jifhem iktar għandu bżonn tool ġdid u vvinta l-laser. Dan il-laser ftit snin wara rrevoluzzjona kollox, biddel kollox. Ħarġu s-CD players, ħarġu l-fiber optics li bihom aħna nikkomunikaw mal-bqija tad-dinja u nbidlet id-dinja. Il-kurżità twassal biex jinbidel id-dinja. Allura x'nifhmu bi quantum mechanics u x'applikazzjonijiet hemm? Mela quantum mechanics huwa l-istudju tal-affarijiet żgħar ħafna. Jgħallimna kif l-univers jaħdem fuq skala żgħira. Ħa nieħu eżempju. Immaġina għandi lil boċċa. Jekk inwaddabha għalik, taf eżattament minn fejn ħa tgħaddi, tista' tilqagħha, tista' tersaq min-nofs. Ejja ngħidu per każu imma flok ikolli żewġ passaġġi minn fejn tista' tgħaddi. Jekk jien nerġa' nwaddab għalik, taf li tista' tgħaddi minn dal-passaġġ, tista' tgħaddi minn dal-passaġġ u ma tistax tgħaddi min-nofs. Imma nafu li jekk ħa tgħaddi minn hawn, mhux se tgħaddi minn hawn. Fid-dinja ta' affarijiet żgħar dan mhux minnu. Jekk flok boċċa żgħira hekk ikollna atomu wieħed, żgħir ħafna, dal-atomu ħa jgħaddi miż-żewġ naħat f'daqqa. Ġifieri fid-dinja tal-affarijiet żgħar jista' jkollna xi ħaġa li ra f'żewġ postijiet f'daqqa. Issa din hija xi ħaġa stramba, hija xi ħaġa li aħna forsi ma nifhmux għalfejn, imma hekk jaħdem l-univers meta fiċ-ċokon tiegħu. Issa aħna qegħdin nużaw dan l-ideat biex niżviluppaw teknoloġiji ġodda u fost ħafna ħafna eżempji, ħa nsemmi żewġ eżempji. Wieħed minnhom hija l-komunikazzjoni. Nistgħu nużaw din l-idea li l-affarijiet jkunu f'żewġ postijiet f'daqqa biex jiena nikkomunika miegħek u nikkomunika miegħek b'mod ħafna iktar sikur milli għandna llum il-ġurnata fil-kompjuters u l-internet tagħna. Eżempju ieħor huwa qed niżviluppaw sensors li jgħidulna fejn aħna fuq wiċċ id-dinja. Sa llum il-ġurnata għandna l-GPS li bih ma nintilfux. Imma l-GPS ma jaħdimx taħt l-art, ma jaħdimx taħt il-baħar, ma jaħdimx ġol-mini, jekk il-mina tkun twila. Aħna qed niżviluppaw affarijiet li jaħdmu kullimkien. Allura qed niżviluppaw teknoloġiji li jużaw dan liġijiet strambi ħafna biex jaħdmu ħafna aħjar minn dak kollu li għandna llum il-ġurnata. Allura x'inhu l-kontribut tal-Università ta' Malta u kif se jeffettwa l-futur tagħna? Mela Malta attiva ħafna f'dan l-affarijiet, f'dan l-imsejħin quantum technologies, u ħa nsemmi żewġ attivitajiet li għandna għaddejjin bħalissa. Waħda minnhom għandha x'taqsam ma' dis-sigurtà li semmejt l-ewwel. Aħna bħala dinja ta' quantum mechanics qegħdin niżviluppaw l-internet tal-futur li jaħdem fuq sigurtà bbażata fuq il-liġijiet tal-univers, mhux fuq il-liġijiet tal-bniedem, allura hija sikurtà ħafna iktar stretta. U Malta hija waħda minn dak il-pajjiżi li mhux biss qed taħseb biex forsi tużah fil-futur, imma qiegħda tiżviluppah, qiegħda tiżviluppa dit-teknoloġija. Attività oħra li għandna għaddejja f'dal-grupp hija dik li msejħa Hybrid Optomechanical Technologies. Dan huwa proġett ta' għaxar miljun ewro ffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea u qiegħed fit-tnax-il pajjiż, u Malta wieħed minn dak it-tnax-il pajjiż, u fih qed niżviluppaw affarijiet bħal das-sensors li semmejt l-ewwel li jgħidulek fejn int fuq wiċċ id-dinja. U das-sensors ħa jwasslu biex l-affarijiet li għandna fil-mobiles u hekk jiġu ħafna iktar aħjar. Allura qed nippruvaw niżviluppaw teknoloġiji li forsi ħames għaxar snin oħra jkunu f'butek u f'buti. Jiġifieri Malta qiegħda mhux biss tiżviluppa t-teknoloġiji li jippermettu dan, imma wkoll issaqsi dal-mistoqsijiet u tipprova tifhem għalfejn oġġett żgħir, atomu, jista' jkun f'żewġ postijiet f'daqqa, imma jiena u int ma nistgħux.
Ara tassew id-dinja atomika hi waħda affaxxinanti. L-arranġament ta' triljuni u triljuni ta' atomi jiffurmawlek struttura. L-istudju ta' dan l-arranġament hu parti fundamentali mix-xjenza tal-kimika. Għalhekk iddeċidejt li mmur inkellem il-Professur Joseph Grima biex jispjegali kif dawn l-atomi jiffurmaw materjali differenti u kif nistgħu niddisinjaw materjali ġodda. Allura, il-proprjetajiet kollha ta' materjal, pereżempju kemm hu b'saħħtu jew kemm kapaċi jġebbed, dan jiddependi kollha mill-istruttura atomika tiegħu. Ara jiena meta nħares lejn materjal, inħares lejh daqs li jkun jiena tifel żgħir kważi kważi, ma noqgħodx nistudja affarijiet ikkumplikati, inħares lejh lejn l-istruttura tiegħu. U ħaġa li hi affaxxinanti hi illi l-istruttura tal-materjal, jiġifieri ġeometrikament il-materjal kif inhu minn ġewwa, jeffettwa ħafna mill-proprjetajiet illi l-materjal juri meta aħna pereżempju nġebbduh, meta aħna nsaħħnuh, l-affarijiet li aħna verament nużaw fid-dinja ta' kuljum. Pereżempju, jien nieħdu eżempju, il-kristalli, Għandhom ġeometrija fihom interna li hija bellezza. Issib illi il-mod kif dawn iġibu ruħhom meta inti tagħmilhom taħt, pereżempju, kundizzjonijiet ta' stress, iġġebbidhom jew tikkompresshom, jiddependu ħafna mill-ġeometrija interna tal-kristalli. Allura int qed tistudja xi materjali partikolari bi proprjetajiet speċifiċi? Iva, ara, jiena ħafna mill-affarijiet li tara madwarek, pereżempju tara biċċa lastiku jew xi ħaġa, xi niġġebbidha, din titwal, materjali kollha hekk jagħmlu, u normalment jirqaqu. Issa jiena nagħmel affarijiet li jkunu bil-kontra, jiġifieri xi nġebbduhom, okej, jitwagħlu, imma flok ma jirqaqu, jitwessgħu. Ngħidulhom awgżetiċi, materjal awgżetiku jew inkella struttura awgżetika jew awgżetiċi. Materjali awgżetiċi, dawn kif jaħdmu? Verament mod sempliċi. Kull ma trid inti huwa li fil-materjal ikollok struttura interna illi dina jkollha geometric patterns partikulari, per eżempju, uħud minnhom jkollhom struttura minn ġewwa li tixbah il din is-sistema ta' kaxxi li għandi hawnhekk, li dawn il-kaxxi għandhom il-proprjetà illi xi inti ġġebbidhom iduru kontra xulxin, iduru waħda kontra l-oħra u l-istruttura tinfetaħ. U l-istess jagħmlu l-materjali. Jiġifieri inti jkollok struttura interna ġol-materjal tiegħek illi xi inti ġġebbed partijiet tagħha ddur biċċa kontra l-oħra u l-istruttura, il-materjal jinfetaħ. U li hu verament affaxxinanti huwa li dawn ma sibuhomx biss f'materjali, jiġifieri fuq l-avell atomiku, imma anke fuq livell ikbar. Per eżempju s-sena l-oħra kien hemm kumpanija partikolari li ddisenjat żraben tal-ġiri li jużaw din it-teknoloġija biex iż-żraben ikunu ferm iktar komdi għall-atleti milli kif konna nafuhom għaxar snin, għoxrin sena ilu, li użaw kunċetti li huma bbażati verament fuq dawn id-disinni li noħolqu fir-riċerka tagħna. Allura xi tħoss meta tara x-xogħol tiegħek u tal-kollegi tiegħek jintuża fi prodotti li nsibuhom fil-ħwienet u jista' jixtrihom kulħadd? Hija sensazzjoni sabiħa, però l-proċess huwa wieħed twil ħafna. Meta aħna niskopru xi ħaġa hawn Malta fil-laboratorji tagħna, l-ewwel li nagħmlu hija li naqbdu u nippubblikawh. Fil-fatt barra minn Malta, jeżistu diversi ġurnali li aħna naqbdu x-xogħol tagħna, nippubblikawh fuqhom, ħalli tkun fejn tkun fid-dinja, tkun taf x'qed jiġri fl-Università ta' Malta. U li hu sabiħ huwa li dak li skoprejt jiena, Ħaddieħor minbarra jista' jgħid ara kemm hu interessanti dak in-naqra xogħol, nista' nużah dak jiena, ngħaqqdu max-xogħol li għamilt jiena u noħloq prodott. U hekk jiġri ħafna drabi, il-ftit li għamilt jiena jingħaqad max-xogħol ta' ħaddieħor u jinħoloq prodott illi jsibu għand tal-ħanut u dak il-prodott li hemm hemmhekk ikun prodott li hu aħjar minn dak li kellna xahar snin ilu. Jiġifieri b'dan il-mod il-prodotti li ħa nsibu fil-futur se jkunu aħjar mill-prodotti li konna nsibu għaxra, għoxrin sena ilu.
U komplejt naqra fuq dawn il-materjali ewxetiċi. Wieħed mill-prodotti li jista' jibbenefika mill-użu tagħhom huwa proprju l-istent li jintuża biex iżomm l-arterji miftuħa. F'dawn l-aħħar snin, peress li sirna nafu aktar mill-qrib kif il-materjali jaħdmu fuq skala żgħira, Il-bniedem irnexxielu jitfa' aktar saħħa kompjutarizzata fi spazju dejjem iżgħar. Tgħid, In-nanoelectronics se jkunu l-futur tagħna? Fid-Dipartiment tal-ICT tal-Università ta' Malta ltqajt ma' tliet żgħażagħ li xogħolhom hu proprju li jistudjaw u jikkreaw komponenti żgħar ħafna. Russell, ħa nibda bik. X'nifhmu b'nanoelectronics? Mela, b'nanoelectronics nkunu qed nifhmu żewġ affarijiet prinċipali. L-ewwel nett nkun qed nirreferu għad-daqs tagħhom. Ġifieri hawnhekk f'idejja għandi eżempju ta' sensor li l-electronics ta' ġo fiha huma ta' daqs ta' ħxuna ta' xagħra. It-tieni ħaġa hija l-fatt li dawn jiġu fabbrikati b'teknoloġija msejħa semiconductor. Ġifieri hawnhekk bħalma jisturina l-kollega Jordan għandi silicon wafer Fejn hawnhekk nistgħu niffabbrikaw daqs għaxart elef sensor bħalma għandi f'idejja.
Fran Karl, se ndur fuqek issa. Dawn is-sensors fejn insibuhom? Ara, numru ta' sensors insibuhom fil-karozzi pereżempju, ħalli f'każ ta' aċċident jinfetħu l-airbags. Sensors oħrajn insibuhom fil-karozzi stess biex il-karozzi jinstaqu waħidhom. Insibu dawn is-sensors f'mobile phones biex pereżempju d-display jorjenta ruħu skont il-pożizzjoni li tkun qed iżżommu. Nistgħu nsibu sensors oħrajn f'building industry pereżempju biex jimmonitorjaw il-kwalità tal-arja, t-temperaturi, l-umdità u anke s-saħħa tal-istruttura u dawn is-sensors kollha jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies.
U dawn is-sensors kollha kif se jaħdmu? Ara, dawn is-sensors jistgħu jaħdmu b'energy harvesters li hija riċerka oħra li qegħdin nagħmlu f'dan id-dipartiment. Energy harvesters huma devices li jiġġeneraw l-enerġija mill-ambjent tagħhom, bħal pereżempju solar cells. Dawn is-solar cells jiġġeneraw l-enerġija bid-dawl jew tax-xemx jew tal-bozza. Imbagħad jeżistu energy harvesters oħrajn bħal pereżempju piezo energy harvester li tiġġenera l-enerġija bil-moviment. Dawn l-energy harvesters ukoll jistgħu jintużaw għal pacemakers, biex minflok il-pazjent ikollu jgħaddi minn operazzjoni kull ħames snin jew għaxar snin, bil-moviment tal-qalb u tal-persuna nnifsu, il-pacemaker jaħdem mingħajr batterija. Din hija riċerka li qegħdin naħdmu fuqha aħna hawnhekk f'dan id-dipartiment.
Russell, apparti dawn is-sensors li tkellimna fuqhom, hemm oqsma oħra ta' riċerka li d-dipartiment involut fihom? Mela, bħalissa d-dipartiment hu involut fi proġett Ewropew li jissejjaħ l-FORMEMS2 li fih jinkludi kemm industrija u universitajiet barranin kif ukoll industrija lokali. Fejn qed niddiżinjaw tip ta' actuator jissejjaħ micromirror li dan l-idejwa li ninkorporawh fi mobile phone biex ikonna eh, projector żejr Nistgħu nipproġettaw kemm stampi, kemm vidjows mal-ħajt jew kull fejn nkunu. Application oħra għal dawn il-micromirrors hija għal head-up displays, fejn ikun dawn il-micromirrors fuq dashboard ta' karozza biex jipproġettaw pereżempju l-ispeed limit ta' dik it-triq partikolari tkun għaddej minnha. Hawnhekk Jordan jista' jurina iktar fid-dettall kif tkun tidher dil-micromirror mill-viċin. La tinsemmu l-Jordan Idu nsemmu li għandna proġett ieħor ma' CERN fej Jordan qed jiżviluppa electronics ġdid biex jiġi ddiżinjat detector għall-Large Hadron Collider.
ħafna nies semgħu bil-Large Hadron Collider. Dan jinsab fil-laboratorji tal-organizzazzjoni CERN ġewwa l-Iżvizzera. CERN hija l-organizzazzjoni Ewropea għar-riċerka nukleari u tiġbor fiha xjentisti minn madwar id-dinja kollha biex jiddiżenjaw, jibnu u joperaw dawn l-aċċelleraturi tal-partiċelli bħal-Large Hadron Collider. Dawn l-aċċelleraturi u r-riżultati li qed joħorġu minnhom huma daqshekk importanti għax ħafna mill-avvanzi li qegħdin nagħmlu fix-xjenza u fil-mediċina huma bbażati proprju Fuq l-għarfien ta' din ir-realtà daqshekk ċkejkna. Il-partiċelli. Għalhekk jiena ddeċidejt illi mmur nintaqa' ma' Doctor Gianluca Valentino, xjentist illi ilu jaħdem ma' CERN għal dawn l-aħħar seba' snin. Allora, x'inhu l-Large Hadron Collider? L-Large Hadron Collider huwa l-ikbar strument xjentifiku li qatt inbena. Huwa aċċeleratur tal-partiċelli, huwa f'għamla ta' ċirku ta' 27 kilometru u jinsab madwar 100 metru taħt l-art f'Ġiniva fl-Iżvizzera. Qisu bħal mikroskop kbir li jgħinna niskopru u nistudjaw il-partiċelli u b'hekk jistgħu jikkonfermaw it-teoriji tal-fiżika li tfasslu għexieren ta' snin ilu. Naturalment qed nitkellmu fuq investiment enormi. X'qed nistennew minnu? Iva, fil-fatt, il-Large Hadron Collider ġie jiswa mas-sitt biljun ewro. Is-sawwan bena sabiex iħabbat partiċelli żgħar bħal m'huma l-protons li huma biljun darba iżgħar minn xagħra ta' bniedem. Dawn qed jittraviljaw bl-istess enerġija ta' trejn miexi b'veloċità ta' 200 kilometru fis-siegħa. Issa għandek bżonn tant enerġija biex toħroġ dawn il-particle collisions. U hemm erba' esperimenti prinċipali madwar il-Large Hadron Collider li qed jistudjaw dawn il-collisions. L-ikbar tnejn huma Atlas u CMS li ħames snin ilu skoprew il-famuż Higgs Boson. Issa tajjeb ngħidu li sa mill-bidu il-bniedem dejjem kien interessat li jiskopri d-dinja ta' madwaru u dal-aħħar anki l-univers. U strumenti bħall-Large Hadron Collider jagħtuna dik l-opportunità biex inkomplu nifhmu l-liġijiet tal-fiżika biex hekk fil-futur inkunu nistgħu nużawhom għall-ġid tal-umanità.

ir-riċerka tiegħek personali, f'liema qasam qiegħda? Mela, bħalissa qed naħdem mal-Alice Experiment, wieħed mill-experiments tal-LHC. Alice tfisser a Large Ion Collider Experiment, u b'mod partikolari qed naħdem ma' wieħed mid-18 detectors tiegħu, il-High Momentum Particle Identification Detector. U hawnhekk qed naraw stampa ta' kif jaħdem. Daw it-tikek suwed huma l-partiċilli kollha, jiġifieri aħna interessati f'daw iċ-ċrieki l-ħomor, imma kif qed tara hemm ukoll ħafna noise, jiġifieri daw it-tikek is-suwed. In-noise qed ifixkel l-algoritmu preżenti, kif tista' tara fuq dan il-graph. Hemm il-line il-blu hemmhekk hemm ħafna points fejn nistennew li ma naraw xejn. U bl-algoritmu li ktibt jien qed innaqqas sew il-background u qed iżid ħafna is-sinjal. U b'hekk qed noħorġu ħafna iktar informazzjoni mill-Alice Experiment minn qabel.
X'se jkun il-futur ta' strumenti bħal-Large Hadron Collider? S'issa l-Large Hadron Collider kien suċċess kbir. Issa l-pass li jmiss se tkun tikkonsisti f'żieda fl-intensità u fl-enerġija biex b'hekk inkunu nistgħu nżidu l-luminożità. Il-luminożità tfisser ir-rata ta' particle collisions, jiġifieri iktar ma għandek luminożità qawwija iktar tista' tiġbor data. U b'hekk nisperaw li l-LHC tkun tista' tina risposti għal domandi li għalissa m'għandniex it-tweġiba, per eżempju fiex jikkonsistu dark energy u dark matter. Issa l-LHC se tintemm fis-sena 2026, se jieħu over mbagħad aċċeleratur ġdid jismu High Luminosity LHC, fejn il-luminożità se tkun għaxar darbiet iktar, u mbagħad il-High Luminosity LHC se tispiċċa fis-sena 2038. U s'issa għadna ma nafux x'ħa jiġri wara. Però nafu li CERN diġà qed iħejju l-ewwel diżinn għal aċċeleratur ġdid, għalissa jismu Future Circular Collider, li se jkun twil mitt kilometru, u parti minnu se jgħaddi minn taħt Lake Geneva. u l-Università ta' Malta diġà bdiet tikkollabora fuq dan il-proġett.
Min jaf kemm se jikkonsma enerġija l-FCC meta jibda jaħdem f'Ġinevra minn hawn u 30 sena oħra? L-NHC waħdu llum jikkonsma kważi l-enerġija kollha ta' Malta. U għaddi l-ħsieb. Tgħid x'se jkun il-futur tal-enerġija f'Malta. U allura ddeċidejt li naqbeż waħda sa Marsaxlokk u nkellem il-Professur Luciano Mulestagno fl-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli. Profs, ir-riżorsi li aħna mdorrijin nieħdu l-enerġija minnhom dawk li bl-Ingliż jissejħu fossil fuels, nafu li qed jonqsu u nafu li jniġġsu ħafna. Kif se nsolvu il-problema? Ekku.
Ovvjament bl-enerġija rinnovabbli. Il-fossil fuels stess irridu nimpruvjawhom, fil-fatt pereżempju l-użu tal-gass li huwa iktar nadif minn risorsi oħra, però ovvjament renewable energy, l-enerġija rinnovabbli hija nadifa kompletament. L-iktar tnej popolari huma l-enerġija mix-xemx u l-enerġija mir-riħ. L-enerġija mir-riħ Malta nużawha u għad nużawha fil-futur nemmen jiena, speċjalment fil-baħar, l-enerġija mix-xemx ġa qed nużawha u rridu nużawha iżjed. Għamilna ħafna, kif jafu ħafna min-nies, jew għax installaw il-pannelli huma jew għax installaw ma' ġenbhom jew jaraw fuq binjiet oħra, però ovvjament baqgħalna ħafna x'nagħmlu. Fil-fatt Malta ġa installajna xi 100 megawatts li mhuwiex ftit. F'dan l-ambitu proprju nħoloq dal-laboratorju mill-Università ta' Malta. Laboratorju l-iktar magħmul biex jistudja l-materjali li jintużaw fil-pannelli fotovoltajċi. Il-laboratorju nħoloq b'investiment tal-Ewropa, kien ta' erba' miljuni u mitejn elf. Fil-fatt imbagħad l-Università u l-Gvern stess investew ftit ieħor u telgħet kważi għal ħames miljuni l-investiment u huwa fil-fatt wieħed mill-aħjar laboratorji f'din l-erja fl-Ewropa. Aħna nistudjaw żewġ tipi ta' materjali, Il-materjali eżistenti u dawk li qed nużaw l-iżjed bħalissa li huwa s-silicon, li kważi l-pannelli kollha huma magħmulin minnu, u nistudjaw ukoll il-materjali dawk li ngħidulhom thin films. Is-silicon l-idea hi li nippruvaw nimpruvjawh ftit, għax improvement żgħir, pereżempju żżid one percent efficiency, jekk int għandek one hundred megawatts f'Malta, one percent ifisser one megawatt. One megawatt kieku trid żewġ grounds tal-futbol biex tinstallhom. il-materjali l-ġodda, t-tin films u ma' dawk li għad nużaw fil-futur. Aħna għandna l-equipment hawnhekk biex niddepożitawhom u biex nagħmlu riċerka fihom u mhumiex materjali ħafna minnhom li ħa jintużaw għada, però li fil-futur jafu jagħtu vantaġġi fuq il-materjali eżistenti u joffru

Nsaqsik xi ħaġa, Profs. Kif se jirnexxilna nilħqu l-miri Ewropej u fl-istess ħin ikollna enerġija sostenibbli u nadifa? Eh, mela Malta għandna eh, mira ta' 10% enerġija sostenibbli sal-2020. Mhijiex 20% bħal mol average tal-Ewropa, għax Malta ovvjament bdejna l-ewwel bdejna minn xejn practically ma kien hawn xejn enerġija sostenibbli. It-tieni nett, ovvjament m'għandniex il-benefiċċju ta' muntanji, xmajjar, foresti li jipproduċu enerġija sostenibbli biex ngħidu hekk b'mod iktar faċli. Kif għadt diġà installajna xi 100 megawatts ta' photovoltaics. Sat-2020 dak l-ammont se jkun kważi rdoppja u dik se tkun biżżejjed biex nilħqu l-mira tal-2020. Warajha irridu mmorru anki iżjed. Barra li qed nagħmlu riċerka li ġa tkellimna fuqha fuq laboratorju, qed nagħmlu riċerka wkoll fuq sistemi, sistemi kemm kif nimpruvjaw il-performance tagħhom, però għandna proġett ieħor li huwa proġett Solacqua li huwa fuq floating photovoltaics fejn da bażikament qed nirriċerkaw kif nistgħu nagħmlu solar farms fil-baħar. Dan huwa proġett uniku, riċerka f'dil-area fuq l-ilma qed hawn ħafna madwar id-dinja, Twila issa xi tmien snin għaddejja, pero tagħna huwa l-ewwel u l-uniku li huwa fuq il-baħar, in open water. U n-nies ġieli jsaqsu imma fuq il-baħar se jirnexxilek tħalliha hemm għaxar snin, għoxrin sena u ma titkissirx jew ma tegħriqx? Ovvjament, aħna nafu kif nagħmlu strutturi fuq il-baħar li jgħixu għal snin twal, oil rigs jew per eżempju fish farms. Nafu kif nagħmluhom. F'dal-każ, l-iktar ħaġa importanti hu Li nagħmluha li ma tiġix tiswa ħafna għax inkella ma tagħmilx sens. Jekk jirnexxilna nagħmluha u jekk kollox imur sew, di tkun l-ewwel sistema fid-dinja li fil-fatt hija full scale solar farm fil-baħar.
Interessanti, hux? Tieħu pjaċir tinnota li Malta tista' tkun l-ewwel pajjiż fid-dinja li tiġġenera enerġija fuq il-baħar mix-xemx. Żomm naqra. Dina se tkun biżżejjed biex ittina arja aktar nadifa? Il-problema tat-traffiku ilkoll nafu x'inhi. Hija realtà li kull wieħed minna jrid jiffaċċja jum wara l-ieħor u nafu li qed taffettwa kemm saħħitna kif ukoll il-ħin liberu tagħna. Mort inkellem lill-Professoressa Maria Attard biex forsi nifhem aħjar il-problema tal-mobilità kif qed taffettwa kemm lis-sewwieqa kif ukoll il kull min jimxi fit-traqat tagħna. Imma kif wasalna f'di sitwazzjoni? Kellna żvilupp ekonomiku bħala pajjiż. L-standards of living impruvjaw. U awtomatikament imxejna lejn id-direzzjoni li ħadu ħafna pajjiżi. Kellna investiment f'infrastruttura għall-karozza u ħafna inqas fuq alternattivi oħrajn, fejn il-karozza tajniha preċedenza qabel pereżempju dawk li jimxu fit-toroq tagħna, allura neħħejna ħafna l-pedestrian walkways tagħna, karozzi jiġu pparkjati fuq xulxin, pereżempju jiena għandi ritratti hawnhekk nista' nuriek ta' karozzi pparkjati fuq il-bankini. Minn allura għandek riżultat aħħari fejn il-problemi huma kwalità tal-arja inqas, għandek open spaces ħafna inqas fil-lokalitajiet tagħna. Well-being ovvjament jiġi affettwat għax inti għandek inqas opportunità biex tkun barra fit-triq u Jekk inti tara l-health issues li huma assoċjati mat-traffiku, mal-kwalità tal-arja huma ħafna u on top li kulħadd dejjem isemmi hija l-konġestjoni u l-ammont ta' traffiku. Ir-riċerka dejjem ippuntat lejn id-dipendenza tal-karozza privata bħala problema. Li aħna nipprovdu infrastruttura u nibqgħu nwessgħu f'din l-infrastruttura qed twassalna biex inkunu skjavi tal-karozza. fir-rispett ta' ħin, għax qed inqatgħu ħafna iżjed ħin milli nixtiequ fil-fatt inqatta', flus, għax ovvjament il-karozza hija l-iktar għalja, l-iktar mezz għali, art, għax jekk ħa nibqgħu nkomplu wessa' u nikbru nibnu ikbar qed naħlu iżjed art, u ovvjament l-ambjent tagħna li dejjem jiddeterjora. Semmejt ir-riċerka. X'qed tagħmel ir-riċerka biex ittina futur aħjar? Waħda mill-aspetti li qed naraw hija dik ta' disinn tat-toroq tagħna, tal-infrastruttura tagħna li tpoġġi l-bniedem l-ewwel. Jiġifieri, fejn inti għandek toroq li n-nies jistgħu jimxu fihom mingħajr ma jintlaqtu, għandna toroq li ma jagħtux il-lok li komunità tissaħħaħ billi n-nies jitkellmu ma' xulxin, tfal li ma jistgħux joħorġu u m'għandhomx opportunità jesperimentaw l-indipendenza tagħhom. Għandna problemi fejn il-villaġġi tagħna saru anonimi, bażikament. Allura qed nippruvaw naraw disinja, għamilna proġett f'Ħal-Lija, pereżempju, fejn qbadna t-toroq u għamilna diżinn ġdid biex nippruvaw nispjegaw, u spjegajniha lill-komunità, kif l-affarijiet jistgħu jitjiebu. U l-feedback tagħha kien pożittiv ħafna. U mbagħad nużaw it-teknoloġija. Għandna computer engineers magħna li jaħdmu fuq l-iżvilupp ta' pjattaformi biex noffru servizzi ġodda ta' trasport innovattiv, applications fuq l-ismartphone, illum il-ġurnata kulħadd għandu smartphone, mela nippruvaw kemm jista' jkun nagħtu informazzjoni u niġbru informazzjoni. U finalment, ovvjament, aħna nippruvaw kemm jista' jkun bir-riċerka tagħna t-trasport isir element ta' opportunità lil kull membru ta' soċjetà, jekk huwiex tifel, jekk huwiex adult, jekk huwiex anzjan, biex jilħaq il-potenzjal ta' dak kollu li jixtieq jagħmel.
Għadkom tiftakru kif kienu l-irħula tagħna 20, 30 sena ilu? Żgur ma kinux maħnuqa bit-traffiku bħal llum. Imma dawn l-aħħar snin il-popolazzjoni ta' Malta kompliet tiżdied. Barra minn hekk, l-avvanzi fil-kura medika ifissru li l-età medja tal-popolazzjoni dejjem qiegħda tikber. Ma x'se jkun l-effett fuq is-soċjetà tagħna fil-futur? Biex forsi nkun naf, mort għand l-ekonomista Dr. Philip von Brockdorff biex nitkellem miegħu fuq l-effett li se jkun hemm ta' dan kollu fuq il-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Profs, il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji tal-Kreditu Qed jgħidulna li l-finanzi Maltin jaf ikollhom problema mħabba l-ispejjeż marbutin ma' popolazzjoni li dejjem aktar qed tixjeħ. Dan minnu? Eħe, jiena fl-opinjoni tiegħi fil-fatt anke jekk wieħed iħares fil-fatt l-ispiża tal-Gvern fuq il-pensjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u kif ukoll l-ispiża marbuta mas-saħħa, Qed naraw żidiet sostanzjali sena wara sena u dan huwa dovut għall-fatt li iva, parti mill-fatt li l-popolazzjoni ta' Malta qed tixjieħ. Jekk inħarsu lejn l-età medja, fil-fatt din ilha tiżdied għal madwar 30 sena f'pajjiżna. Dan ifisser allura li għandek iktar numru ta' anzjani li eventwalment huma eleġibbli għall-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Imma wkoll huwa fatt ukoll illi iktar ma l-popolazzjoni tixjieħ, iktar ikun hemm ovvjament ħtieġa illi popolazzjoni anzjana jkollha bżonn kura medika. Allura għandek dawn żewġ l-aspetti li huma evidenza tal-fatt li l-popolazzjoni ta' Malta qed tixjieħ. Dan ifisser ukoll li allura bħala piż, jiġifieri bħala piż finanzjarju fuq il-Gvern, dan qed jkompli jiżdied sena wara sena. Sewwa Profs, allura r-riċerka li qed tagħmel x'futur qed turina? Ir-riċerka tiegħi li qed tħares l-iktar lejn il-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Irridu nifhmu li f'Malta għandna dipendenza kważi b'mod totali fuq pensjonijiet tal-Gvern. M'għandniex pensjonijiet jew hawn ftit pensjonijiet privati tat-tielet pilastru u ma jeżistux pensjonijiet tat-tieni pilastru. Issa jidher ċar illi il-futur, mhux preżentement, imma qed nitkellmu biex ngħidlek long term, 25 sena, 30 sena oħra, il-problema li għandna ta' anzjanità, tal-fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ, dan se jkompli jitfa' iktar piż fuq pensjonijiet tas-sigurtà soċjali tal-gvern, pensjonijiet tal-gvern. Meta ovvjament irid jqabbel imbagħad il-proporzjon tal-popolazzjoni li qed taħdem u dik il-proporzjon tal-popolazzjoni fil-fatt li tkun biex ngħid hekk irtirat. U qed naraw fil-fatt dawk li li qed jirtiraw il-numru tagħhom dejjem dejjem iżdied sena wara sena. Issa, kif għad qabel, in the long term, din se toħloq problema kbira ta' sostenibilità. Il-problema ma tantx tinħass illum, jew biex ngħid hekk ġiet f'xi mod jew ieħor parzjalment indirizzata minħabba l-fatt li għandna numru dejjem jiżdied ta' ħaddiema minn barra. Li dawn jikkontribwixxu allura kemm bħala taxxa, sija VAT, sija income tax, imma sija wkoll bħala kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, in-National Insurance Contribution. U da b'xi mod taffa l-fatt tal-problema li għandna preżentement tal-anzjanità tal-fatt il-popolazzjoni tixjieħ. Però huwa ċar li n-numru ta' pensjonanti dejjem baqa' jiżdied sena wara sena wara sena. Jiġifieri minkejja dal-fatt xorta dal-piż se jkompli jinħass u mbagħad ovvjament jinħass iktar kif għadt in the long term. Jiġifieri għalhekk importanti, u anki fir-riċerka li qed nagħmel qed nipprova nħares lejn sistemi alternattiva ta' pensjonijiet li eventwalment inaqqsu xi ftit il-piż fuq is-sigurtà soċjali. Imma rridu nħarsu wkoll lejn soluzzjonijiet oħra li nżommu iktar anzjani attivi fis-soċjetà, fil-komunità, fl-ekonomija biex eventwalment ukoll ma jirtirawx ta' 62 jew 65 imma jirtiraw eventwalment ta' età iktar tard. U dan ovvjament jista' jgħin ukoll biex itaffi parzjalment din l-isfida li se jkollna eventwalment fil-futur.
Kif rajna f'dan il-vjaġġ, kollox jibda mill-kurżità. Bis-saħħa ta' għodda xjentifiċi aktar preċiżi qed niskopru l-liġijiet li bihom jaħdem l-univers ta' madwarna. Qed noħolqu materjali ġodda u teknoloġiji li jaħdmu fi spazji iżgħar. Nużaw enerġija nadifa u rinovabbli kif ukoll qed noħolqu aċċess għall-mobilità u drittijiet soċjali ta' kull individwu. B'hekk qed noħolqu soċjetà sostenibbli. Naħseb li taqblu miegħi li grazzi għal dawn ir-riċerkaturi, il-futur mhux fantaxjenza. L-isfidi qegħdin jinbidlu f'opportunitajiet u nistqarr magħkom